ya rena ya bekeng re bona gore na le tša pholo tlo sepela jang the weekly predictions okay ke na le the queen of swords ke na le the nine of wands ka buša ka ba le the three of swords ke na le the queen of pentacles ke na le the devil ke na le the four of swords ke na le the six of cups

ya mafelelo ke na le the night of cups Eish, okay guys re nke ke tabeng fola ga tee pele re thoma ka reding ya rena okay ka karata tše ke nago le tšona melaetša go tšwa go badimo ya beke e king le mangelo a gago um ba bolela gore kore ke nthela gore moa ngwana o tshwara thipa ka bogaleng wena o le sokwana the protector ge e le rona le bana o motswadi you are the protector o protector bana ba gago o protecta bana ba gago a ba re elwa ba ra gore e ba motswadula wa lerato motswadula e leng gore bana ge ba ena le wena ge bana ba ena le mathata ba tseba gore ba ka kgona go tla go wena o open o na le good relationship le bana, le bana ba gago ba kgona go tla go wena ge ba ena le mathata a go botse gore go so le so le so le so ngwana ga e kwa a lwala a ena le dipeni mo mmeleng o kgona go botsa re Mma goba Papa, today a ke ikwe gabotse ke na le one, two, three. Ke na le tlhogo, ke a sellega, ke na le stomach pain, jwalo le jwalo. Go ka bona ngwana a palela ko tla go wena ka a simple thing, this small thing, a sa ke kwa gabotse mo mmele a palela ko tlo go botša o tseba gore something is wrong ka wena. A na o fela o dula fase as motswadi le bana ba gago na? Bana ba gago ya ba di-friends tša gago na, bagwera ba gago na? Wa discussa le bona, wa bolela le bona, gore bana ba be open ge ba ena le wena. O se ka kgotša le motswadi yo e leng gore wena bana ba gago ba a go tšhaba. Ge bana ba go bona o tšwelela, bana ba thoma go betha ke letswalo. O se ka ba motswadi owe. Ge e le gore o bo o le ka mokgono wo, o le motswadi ola o mo strict le bana ba go tšhaba, ye ke nako e la gore o change. Thoma go tšhentšha mekgwa ya gago starting from this week. Tšhentšha behavior ya gago. Tšhentšha ka mokgwa o phelang ka gona. Pele o ka ba le bagwera ka ntle, thoma ka mo gae ka mo pele. E rego ba go bona ba thabe, ba thakgale, ba o kitimele, ba bontšhe gore motswadi wa rena o gona. Because ge ngwana a pala ko o botša ka a simple thing ya go tshwana le tlhogo, a pala ko o botša gore eish today ke tlhole ke rema ke tlhogo sekolong, What about ngwanoke ga a tlo ba le mathata a ma serious serious serious? What about go na le ntho e le gore ya diragala ka molapeng goba mola ntle mola e le gore e kweša ngwana gago pelo bohloko? Ke ntho bonang ka nako ngwe bana mafelotso bana ba ke polaya ka baka la gore bana ba na connection le batswadi ba bona but ge ngwana e na le connection le wena motswadi wa gage o mo tshwara gabotse ngwana o kgona go botsa mathata a gage and then as motswadi wa kgona go eletša ngwana ge le ropalela ge mathata e le gore ngwana o na le ona a go palela le wena a boima o kgona go ya to the next person la bona na le ka tswa jang gore ngwana a kgone go humana thušo e ba le a good relationship le bana ba gago bana ba gago a ba be open ge ba le gaufi le wena ba kgone go botša tša bophelo this thing e tlo go thuša in future mola bana ba gotše bana le bona ba setse ba bereka ba ena le malapa a bona goba even if ba sa dula le wena But bana ba tla kgona go botša, le ba le ka ra di-relationship ba nyetšwe, ngwana ga ena le mathata o kgona go tla go wena as a parent a go botša a re, eish mama, ke na le, goba papa, ke na le problem ka one, two, three. And-e ngwana le yena o kgona go tla go wena ge wena o dira diphošo as motswadi, o kgona go tla go wena a tla go bontšha gore no mama goba papa a ke happy ka one, two, three. and then ge ngwana a go botsa gore a ke happy ka one two three as motswadi dula fase kore o ke nyakišiše and then ge o le wena motswadi o dirile diphošo o diretše ngwana diphošo o se ka ba motswadi o la go ba le too much pride ke thobe pele ga bana ba gago go ke thoba a se gore bana ba le ba tlo go telela go kgonagale e ba motswadi la kgona go botša ngwana ore ngwana ka ntshwarele ke dirile mistake ntshwarele maybe ke tšere ke maikutlo ka mokgola ke dirileng ka ona ka mantso ale ke botse ngwana goba ka mokgola ke behavileng ka gona goba ke ile ka kwatiša ke one two three then o tsebo gore o bušetša mantso a gago morago and then ka oka la re kgona go botsa ngwane gore le yena o dirile di-mistake ka one two three ngwane le yena o kgona go tseba gore no ge ke dira one two three ke kgopiša motswadi wa ka ke fa motswadi wa ka stress and ge motswadi wa ka e na le stress motswadi wa ka ka se kgone go concentrate ga a le kua mmerekong wa gage ka gore motswadi okay um mmereko wa gage ke go mperekela for now ka gore ke sa le monyane gore a gole mafelo a kgwedi a kgone go reka dijo ke kgone go phela a nrekele diaparo a nrekele dibuka tša sekolo ke kgone go phela ke tshwane le bana ba bangwe. okay when coming to dilo tša mebereko ka nako ngwe this week um o ka ba le mogola wa kgotšele gore a ke tsebe o ka re wa kitima o ka re o jagile something like that goba o dira dilo ka lebelo le legolo Why go iba ka tsela ye? Ka baka la gore nako tšela bo go swantšo ba o dirile mošomo we, wena ga se o dire. O bontše o nno tšwela pele o ra ke tla, ke tla, ke tla o dira, ke tla o dira. You kept on postponing. O ile wa tšwela pele ka go goga maoto a gago. Wa se dire dilo at the right time. ke ka baka leo rile this week o tlo kgotše le gore o dira dilo ka boima goba o dira dilo ka ka lebelo le legolo and once o thoma o dira dilo ka lebelo le legolo ga o sa kgona go paya attention ga o sa dira dilo ka ka tsela maleba o feletša o maker many mistakes so ya ba ntho la gore ka ka yona taba e ba go ruta gore dira nto ngwe le ngwe ka nako ya yona nto ngwe le ngwe e na le nako ya yona and then this week go ka ba le mokgola gore go be le motho le gore o kweša pela wa bohloko go na le ntho e tlo diragala e le gore e ka kweša pela wa bohloko goba motlho mongwe dilo ga di diragale ka tsela e le gore wena o lebeletse gore di diragale ka gona and then ntho e e tla go affecta emotionally e ka go affecta gape physically ya go be- ya go bakela malwetši because o tlo thoma o nagana too much go nagana too much o causa di-stress o causa di-high blood pressure go causa um di-migraines go causa malwetši a dipelo so ya ba ntho e le gore o seke wa ba le mokgwa o le wa go nagana too much ka nako nngwe dilo tše dingwe di a diragala ka ra bophelo because um and ebile mangwele ao ba di dumelela go di diragale ga ba di bloke why because you must learn from them ba ra gore ke tšhireletše all the time ba ra gore o se ka ba too trusting nako ngwe feletša o trusta too much le manaba a gago ba e le gore wena ga o tsebe gore ke manaba a gago o nagana gore ke batho ba e le gore ba go rata o ba too close to bona mo e leng gore go na le tše dintši tše le gore ba di dira ba o dira tšona wena ga o di bone ka gore you are too trusting and-e dilo tše mafeletšo di sa tlo di sa tlo go išetša fase because ke ntho e ba nyakang go e dira so ba ra gore bula matlho a gago so whatever is going to happen nto ile e tlo diragala mo ka ra pholobago this week e le gore a se nto e botse tseba gore it's a lesson ba ra gore learner from it ke thute se sengwe from this thing Tseba gore namana ba ke bomang, bagwera ke bomang. Ene bagwera le ba ka ba gona e ba le limit. O se ka kgotšana bagwera ba ne e leng gore motho ona ga a tsena ka ga gago wa ke taola. O kgona bula di-fridge tša ka ga gago. O kgona go lokela seatla sa ka ra pitša a ntšhe nama. Go swantše go be le a boundary, go swantše go be le a boundary. When it come into mabaka a ditšhelete, tšhelete e tla sepela gabotse. Kore e ka no ba tšhelete, e ka no ba ntho e le re sa tlo tlišetša tšhelete goba ntho e leng gore ka yona o kgona go kore go kgotsofatša di-needs tša gago, dinyakwa tša gago. Di-needs tša rena ke eng ka gare ga bophelo? Ke go ba le dijo, ke go ba le a shelter mo re dulang gona, re be le diaparo or re kgone kwa re thabile re se ke ra bolaya ke diphefo that's our needs so this week o tlo kgona go kgotsofatša dinyakwa tša gago go ra gore o ka se tlhoke selo this week and ebile o kgona le go supporta batho ba e le gore o tshwanetse o ba supporte batho ba e le gore ba lebeletše wena gore ba je ba lebeletše wena gore ba apare ba lebeletše wena gore ba thabe o tlo kgona go ba kgotsofatša batho baue ke bolela ka batho ba lapa la gago ke bolela ka molekane wa gago ke bolela ka bana ba gago o tlo kgona go provider ka nako e nngwe go ka nna wa ba le temptation ka rapholo ba gago this week mo e leng gore o ba le di-negative thoughts too much ke tlo kgopela gore negative thoughts tšeoe o dintšhe ka ra monano wa gago o se ka concentrata too much into tšona Because ge di tla, di tla gannyane gannyane. Go tla ya mathomo, wa itheeletša. The minute o itheeletša go ra gore wa e alawa, o e bulela lebati. And then after yene o e tee ya mathomo, go tla tše dingwe gape tše tharo. After tšona, go tla tše seven. After tšona, go tla tše twelve, jwalo le jwalo. Kore o thoma nana dilo tšela tša boima jwalo, A ke re, dilo tšela e le gore di diragatše kua morago di a go imela mo pelong, di thoma go koša pelo ya go bohloko. For example, let's say o nagana ka this person o e le gore sale wa phela le yena goba o sa phela le yena go na le ntho ngwe sala o dira yona o thoma pele ka go mo nagana this person in a good way then after that o thoma o nagana that small thing that small mistake e le gore motho o sala a e dira goba ntho e ne le e tee fela e nnyane e le gore sala a e dira ya o koša pelo botlhoko then after yona o thoma o nagana tše dingwe gape tše dintšhi tše e le gore o dirile tsona pelo o thoma wa botlhoko ebile ga o sa nagana ka ena fela le ba le ba bangwe ba le ba bantšhi ba le ba o dirile dilo tše dimpe kua morago o thoma o nagana ka bona and then the more o naganang ka bona ke the more pelo e bang botlhoko then o thoma o tshwara ke stress ke di-negative thoughts and then once fela o thoma o tshwara ke stress ga o sa kgona go paya attention to dilo tšeo e le gore wena o tshwanetse o di dire ka se sebaka o thoma wa dira di-mistakes tše dintši so this week o ka ke hwetša o le balanced um ba re dula fase o connecte to your soul o connecte with your inner child ba re a go be le stability ka ra bophelo ba gago a go be stable Yes go ka diragala dilo tse e leng gore di tla go makatša, ke dimaka mo go wena. Dilo tse e le gore ga se dilo tse dibotse. But ge di hwetša e le gore wena o stable, o na le a stable foundation, dilo tse di ka se go tšhikintšhe le gatee tee. Ge e le gore it's a spiritual war, ya hwetša e le gore ge e tla mo go wena, wena you are stable, you are protected. O tseba mo o emeng gona. A gona nto e tlago go e dira nthoo. Marumo ba o fošang ka ona a tlo no boela morago mola a tšwang gona. Ga a fihla mo go wena a bouncer, a boela morago, a ka se go gobatše. Go ra gore ke ka mokgwa o ne o tla ba o ntše o dirang, o fenya manaba a gago. Ge o le stable, o kgona go dula fase wa connecter to your inner child. Ge moleko o etla, o kgona go o dupelela e sa le ka pela. Kore o kgona go kry-a a warning ya gore something is coming. And then wa ke protector le go feta. Then ka tsela ye, meleko, meleko automatically e boela morago. O tlo kgwetsa o thabile this week, o ena le ba lapa la gago. O ka kgwetsa o nagana kudu ka ba lapa la gago, kudu ge e le gore o bereka kgole le ba lapa la gago. goba o tsena sekolo kgole le ba lapa la gago o tlo kgwetsa o nagana a lot ka bona and o ba nagana in a good way ka lethabo ene ge wena o ba nagana ka lethabo le lentšhi mo pelong ya gago le bona ba receiva lethabo leo mo pelong ya bona o tlo kgwetse le gore motho ola o naganang ka ena ge e le gore ka nako enowe before nagana ka ena o ba tshwenyitše ke something a tshwenyekile mo pelong ya gage goba ebile a e na le negative thoughts Mara the minute o monagana, o monagana ka lethabo, ka lerato, then automatically energy ele ya gago ya mo affecta, energy ele e botse. Then energy ela e fihla kwa wena e koba di-negative thoughts tšela, e koba di-worries tšela nago le tšona mo pelong ya gage. Then motho ela out of the blue, out of nothing, o no kwa setse a thomile go thaba, a sa nana ka dilo tšela. Di-negative thoughts di tsamaile, then go tla di-positive thoughts mo go yena. Go tla self confidence mo go yena. Ga a sa ke nyatša. That fear yela bego a e feela before wena o nagana ka yena e tsamaile. Then go tla confidence mo go yena. Go tla strength, go tla bravery mo go yena. And then manywele a gago ba bolela nto ela gore ba na le wena all the time and then ke nto ela gore ka nako ngwe o ikwa o nyamile ke phe nako ya go rapela ke phe nako ya go connecta le bona because ba tla ba gona mo gaufi le wena go tšwela pele ka go tšhireletša and then ba sa tšwela pele ba re wena ba re um e ba le nako ela ya go ya go ke thata this week nagana ka wena this week ke peye pele this week Tšheka dinyakwa tša gago gore na di ka, di ka tsela ya maleba na, o kgona go di fihlelela na, pele o ka nagana go thuša motho o mongwe outside. Tšheka wena pele. O ka se kgone go ntšha letlhokwa mo leitlhong la motho o mongwe mola e le gore wena leihlo la gago le thibile ke kota. Ntšha kote o pele mo leitlhong la gago. o tlo kgone go ntšha letlhoka le le lego mo mothong o mongwe gore gore ke thuše pele kore wena ka bosone o make sure gore bophelo ba bo right o phetse gabotse o thabile o kgotsofetše ka dilo ka moka ka ra bophelo ba gago then e be gona o kgonang go thuša motho o mongwe go na le batho ba bangwe ba e leng gore um ga ba ke naganele instead ba naganela batho ba bangwe Motho ga ka ra tshwere the last 50 rand, motho mongwe a tšwelela a re ga ke na sešebo, ga ke na one, two, three. This person o tlo tša that 50 rand a e fa that other person gore a kgone go reka sešebo. Ga a tlo lebelela pele gore okay nna for now ke gabotse na, ke na le dilo tše ke di nyakago na, bana ba ka ba gabotse na, bana ba ka ba na le dijo na. Okay ge e le gore ba na le dijo for today, tomorrow gona goba the whole week ba na le tšhelete ya borotho na. instead this person o tša tšhelete la go rekela bana borotho a fa that other person and that other person o mofa o se sure ya gore na o botša nnete or o botša makana automatically e tla wena o botša something wena wa believer wena wa mo thuša maybe this person o na le everything go kae ka gage wa bula diraka mabati um eh, diraka um eh, difridge o kry-a go tletse go tlala go tlala wa kgwetsa this person tšhelete e wa e nyakela eng motlho mongwe go reka seno mapholi ka yona goba go no e waste on something goba go oketsa dilo tša ka gage mare wena bana ba gago a bana borotho yena ebile go na le everything dilo tša go tšhatšha marotho di gona ka moka wena le ete ya go tšhatšha borotho ga e gona and then o tšea yela mafelelo ya go reka borotho o e fa mothola so ke peye pele this week and-e bja balapa la gago pele before ka nana o thuša the other person go thuša motho is not like go mo thuša ka tšhelete all the time yes go bona gore motho ke nete o desperate motho ke nete wa tsa keng o kwele botlhoko ba o tlhophegile yes o ka mo thuša ka yone nako e newe ga e le gore wa kgona mara checka dilo tša gago pele nako nngwe motho o mo thušele ka mayele wa mo thuša ka maele gore a tse wa wa mmotsa gore okay ka gore ke a bona gore o phela o e na le problem e so problem ya tšhelete dijo things like that and at least o kgona go ba le this much ka kgwedi why o sa dire one two three why o sa- o- kore o fe motho mayele gore le yena a tsebe gore o swantse a be stable bophelo ba bo swantse bo be stable e se ka ba motho e leng gore ka metlha gore a je o swantse a kgopele pele o swantse a ke thute go ke providela ke ka mokgwa e le gore tshwanetse o advise motho o mongwe ka gona so this week um o tlo ba le more creative ideas more thoughts um like ba se ba boletse ka di-negative thoughts gore di ka ba gona o tshwanetse di phušetše ka ntle at least go be le positive thoughts maybe o ka kgwatša e le gore um this week monagano wa gago o ba busy too much o nagana too much mara make sure ya gore o se ka nagana ka dilo tša go koša bohloko nagana ka dilo tše di botse and then when coming to communication go bolela le batho ba bangwe um o tlo kgona go ke expressa ge motho a go- a- a- a go kgopišitše a dirile something se e le gore se go kwešitše pelo bohloko o tlo kgona go mo approacha in a good way wa nna le yena fase wa montšha gore one two three ga ke e rate goba one two three ga se ntshwara gabotse and o ka kgotsa le gore maybe kwa mmerekong o swantse o fe di-presentation or something goba o swantse go na le ntho e le gore nyoko o bolela le manager wa ka yona but o bo o tšhaba go ya go yena o bo o tšhaba kore there was this fear in you this week o tlo kgotsa le gore o kgona go mo approacha wa bolela le yena ka ntho e, o e kgopelang mo go yena maybe o kgopela increase o tlo kgona go ba le maatla oe a go ya mo wa bolela le yena ka gore mangelo ya gago ba na le wena on your side And go eya mola go yena o ile, o ile ka dithapelo, o rapetše pele, wa bolela le mangwele wa gago, wa bolela le badimo ba gago. Whatever o tlang go e bolela, whatever e tla tšwa molomong wa gago, respond ye o tla go e hwetša from motho o tlo o bolelang le yena e tla ba e positive one. A ka dumelelana le seo o se bolelago, a o phethela ka mokgo o nyakang ka gona. Goba mohlomongwe le a ka palela ke go phethela immediately, mara a ka o tshepiša gore ke a, ke a understanda situation ya gago and ke a o tshepiša gore re tla bereka le yona maybe ke motho e le gore o bereka company-ing e itseng le bereka company e itseng ke manager wa gago le yena taba e le ya gore o swantše a e tšee a e še pele a e še di-H_R jwalo le jwalo a ka se napa a re okay it's fine ke tla go fa increase a se yena a patelang company ke yona e patelang mara o tla go theeletša o tla go fa tsebe. ge e le go na le di-presentation o tlo kgona go bolela o ka se be le dihlong tšela ge e le gore go na le ntho e le gore e tlo e santse discussiwe ka meeting o ka se be le dihlong o ka se be confused ba botšha di-questions o tlo kgona go araba exactly ka mokgwa o nyakagang ka gona ba botša ba re go na le taba e nngwe e le gore e tlo tšwelela ke taba e le gore e be e le sephiri se khiphile ke motho o mongwe goba batho ba bangwe maybe sephiri se se tlo kweša pelo bohloko goba se tlo go makatša o tlo ipotšana kganthe wa motho a ile a khipha taba e so kganthe motho kganthe ga ntrust goba wa motho a ntirile one two three ba re ka nako nngwe go na le gore o kwate O kwatiše ke tšona diphiri tšeke ge di tlo tšwelela. Ka nako ngwe dula fase o nnoši. Pele o ka kwata, dula fase o nnoši. O ke tokele ka re ga dieta tša motho ola. O bone gore na motho ola keng, ke, ke, go diragetšeng. Ge nkabe e le wena o le ka gare ga dieta tša motho ola, wena decision ye o be go tlo e tšea at that time, under di-emotions tše motho a bego a le ka gare ga tšona, e be e tlo ba decision ya mohuta mang ka nako nngwe batho ba dira dilo and then ntho le kgotse le gore at the end ge wena o tlo ikwa pelo ya e tlo ba bohloko ka nako nngwe understanda the situation ya rena why motho a dirile ntho e so ge nkabe e le nna nkabe ke dirile eng ke ntho la gore tlogela go jaja too much sometimes ga ra tshwanela go jaja batho Instead ya gore wena o judge motho ola, why o sa nne le yena fase wa mmotša gore okay one two three ye o e dirago ga e gabotse, e ka go bakela di one two three goba e ka bakela batho ba bangwe di one two three. Why o sa dule le yena fase wa mo eletša rather than o mo judge? Pele o judge yena that person wena ke eng dilo tše e le gore wa di dira tše e leng gore ga se tše di botse? Ke eng dilo tše e lego gore wa di dira tše e lego gore gore go di dirile batho ba bangwe ba šala ba ekwa dipelo bohloko? O gata bomang le bomang maoto, um menwana ya maotong? O, ke, ke bomang batho ba o ba gatang? Then mola o bone gore wena o clean, ga o direle batho ba bangwe diphošo, then eletša batho ba bangwe ge. O se ka kitimela go jaja motho o mongwe. ke ntše lare ka nako ngwe mme ebile re ke ntšhe ka ra taba tša batho ba bangwe o se ka kgotsa everyday motho lebeletše gore na mang o dira eng mang o dira eng ke sa ntse ke ke tsebe le nna ke le motho gore na nna ke dira eng ke eng diphošo tše ke di dirago ke eng dibe tše ke di dirago then kgone go tseba gore aa I'm not on the right track ke swanetše ke stop go dira one two three the minute o ntse o lebeletše motho yo mongwe tša gago di a senyega. ene ge di senyega napile ntho e tlišang e tliša lehloyo mo pelong ya gago e tliša mona mo pelong ya gago because ba lo ba lebeletseng dilo tša bona mafeletsong o bona dilo di sepela gabotse ka baka la gore wena o phele too much attention mo dilong tša batho ba bangwe ga o sa kgona go lebelela dilo tša gago ga o sa kgona go fixa dilo tša gago dilo tša gago di a senyega then ge batho ba le ba e ba successful then ke thoma go makala gore wa e ba bona ba e ba successful jaaka di sa loke yes jaaka a di loke ka baka la gore ke be ke sa di lebelele ke be ke le busy ke lebeletše dilo tša batho ba bangwe ke be ke sa bone dilo tša ka di a senyega ka go kala gore ke be ke lebeletše maphelo a batho ba bangwe then mona o thoma go ba gona ditlhoyo le thoma go ba gona ke mo e le gore boloi bo tswa gona ba tšwela pele ba re whatever o, o, o berekang ka yona this week whatever o dirang this week ke ntho e leng gore e tla o tlišetša tšhelete e tla o tlišetša dilo tšeo di nyakang ka ra bophelo ba re kudu ka o šoma mmogo le batho ba bangwe o tla ba successful o kithuta se seng from bona le bona ba kithuta something from wena ge re phela re le jalo re phela le batho ba bangwe it's a way of learning motho mongwe o kgona go fatlhoša matlho a go bontšha se sengwe nto e le gore kgalentši ne mo pela matlho a mara o sa e bone but once that person a bolela ka yona that thing then o thoma gore o thoma go e bona that thing ka o no bolela ka yena ntho ela o go butše mahlo so go ra gore o lenile something that day so ka go phela mmogo le batho ba bangwe re šoma mmogo le bona ke ka mokgwa e le gore re a gola mo moyeng re a gola re ba botlhale re ithuta se sengwe O kgona go kry-a more knowledge from someone else. O kgona go kry-a more trainings from someone else. And-e dilo tšone tšeo o ithutang tšona ke dilo tše e le gore di a go thuša, di a go aga, di aga mogopolo wa gago. Instead ya gore o thome o tšwele pele ka go nagana ka tsela e la e bego e sa go thuše, o thoma go nagana the right way. Ge e le gore bo le tseleng, o tshwere tsela e leng gore e go iša lefifing, goba tsela e leng gore e, e phatlalatša ditšhelete tša gago, o thoma o bulega mahlo, o thoma o boela tseleng ya nnete. Okay, ba setse ba boletše taba ya gore go ka no ba le a spiritual attack, batho ba ba batla go backstep-a, so yona ntho o swanetše o expecte this week e ka nna ya diragala but ba se ba boletse gore a e hwetše o le gabotse mo moyeng a e hwetše o le gabotse mo mmeleng wa gago then o tlo e fenya nthowe so mo ba ba tišeletša taba eo ebile ba re wena ba re o fenya mana ba gago this week o ba fenya ge e le gore motho ne a expectile gore wena this week o diragalele ke one two three lo tšeo di ka se o diragalele di ka se diragale le gateetee ntwa ya semoya o e fenya this week manaba a gago ka tsona diphiri tšela o kgona go bona rena manaba a ka ke bomang batho ba ba nratang ke bomang Ka go kipea pele ka mokgwa le barile kipee pele, o kgona go bona na manaba a ka ke bomang, batho ba ba nratang ke bomang. Then o fenya manaba a gago. Le bana ba le batlang go wena ba tla ba go kgopela tšhelete, motho a sena, motho a ena le le tšhelete, a ena le everything, a tla go wena a go botša maaka a re a ke na one, two, three. O kgona go ba bona, ba se ba go botše ba rile kipee pele. It's okay go thuša motho o mongwe mara check-a pele gore na wena. Go na le ntho o tla šalang ka yona na? Wena o gabotse na? Rather than o, have, o, thu, o thuše motho ka tšhelete, why o sa mo thuše le ka mayele? Gore next time a kgone go ke thuša. Okay. Ba re this week o ke phe nako ela ya go emiša dilo o phose just a little bit o be le nako ya go resta ya go khutša enough time ya go rapela enough time ya go bolela le mangwele a gago le badimo ba gago ba lego mo kganyeng enough time ya go ke searcha connecting to your inner child o ke searcha mo pelong ya gago o bone gore na ke eng dilo tse o di dirang wrong ke eng dilo tse o di dirang right gore tsela o di dirang wrong o kgone go di dirolola wa checka gore na am i on the right track na ke sepela tseleng ya nnete na a na dilo tse ke di dirago di tla mpha katlego na a na di-decisions tse ke di dirago di tla mpha katlego na ba re this thing e tlo o thuša gore um o bulege mahlo mahlo a rena phela bulegile but ga re bone we are blind le re ntši re butše mahlo ga re bone dilo tše di leng mo pele ga rena meleko ya tla meleko ye mepele ga mahlo a rena mara ga re e bone so kao fela o cleara your mind o connecta to your soul ke tsela e leng gore O tlo kgona go bona dilo tše di leng mo pele ga matlho a gago. Ke tsela e leng gore mangelo a gago ge ba etla go wena ba bolela le wena o tlo kgona go ba kwa. Yes, wa re go na motho e le gore o tlo mo thuša goba batho ba e le gore o tlo ba thuša this week, it's okay. Ge motho a etla nyaka thušo mo go wena ka metlha um mo thuše ka thapelo. connecta le mangele a gago bolela le bona connecta le modimo o mo kgopela o fe maatla a gore o kgone go thuša motho ke o kgone go mo fa maele a nnete o se ka kgotsa mo file maele a e leng gore a mo wetša like yena motho le na le gore ka metlha o phela e tla go wena a kgopela tšhelete ga a se na sele wa tla wa kgopela ka metlha wena wa mo thuša ga o moage mothoki ga o moage wa mo tlaetša let's say ke nnete motho ga ana selo wena ga o mo age ka o phela o mo thuša wa mo tlaetša a ke wena ga e tla ka mehla a kgopela tšhelete wa mo fa ga o mo thuše se ka nana gore wa mo thuša wa mo tlaetša yes la mathomo ka mo fa la bobedi o ka mo fa la boraro le ge o tlo mo fa but o thoma o bolela le yena wa mo fa bohlale ba gore na a ka ke thuša jwang ke eng dilo tša ka go di dira gore a kgone go ba le tšhelete wa mo advice let's say motho le ene wa bereka o ba o na le di-means tša go dira tšhelete but maybe ga a kgone go šomiša tšhelete ya gabotse ya tsena ya phatlalala ga seno ba le tšhelete motho ola o leba kae kae o yo ja tšhelete ela o spenda tšhelete la go sa sa gana selo wa o sa dule fase le motho kwa mo thuše ka maele motho yena every ka mehla ga gola o tša tšhelete ela o leba kae kae O spenda tšhelete la gosasa ga a na selo. Gare ga beke mothola o a tla, every week o setse o tseba gore o tlo tla during the week, Laboraro, Labone o tlo kgopela tšhelete ya transport. Mphe bokete goba nkadime bokete. Why o sa dule motho o fase wa mo ruta gore a die budget, a kithute go šomiša tšhelete ya gage ka bohlale. Tšhelete ya gage e mo laste kgwedi ka moka. ka nako ngwe this week o ka kgwetsa o bereka too many hours goba o bereka boima ebile o lapile ba re balantsha dilo tsa tsa bophelo tlogela go goga maoto tlogela o postpone mmereko wa gago ande ka nako ngwe ge mmereko e le montšhi mo go wena o le boima kgopela batho bangwe ba o thuše Ge e le gore mo o berekang gona o bereka batho ba bangwe, shera mmereko wa gago le batho ba bangwe ba o thušona. And then ba re o ka ke kgwetša e le gore ga o phele gabotse, maybe o na le bolwetšinyana. Ba re bolwetši bo tla bang le bona this week bo tlo causer ke stress because wena o ipusha too much goba o na le mogolo wa go postpone o swantse o dire mmereko ga o dire o no goga maoto wa re ka di-last minute ba gona o thoma o dira mmereko ola then ba re o ke bakela stress ka raphelo ba gago and stress se se jang se bitšang malwetši ba re o taba le a challenge a very sweet challenge this week ntho e le gore e tlo diragala e ka ba a challenge to you but e tlo ba challenge e le gore um it's a lesson to be learned o tlo thuta something ka yona um this thing o tlo kry-a information e itseng ye le o sa tlo go thuša in future information e le gore e tla thuša go tliša tšhelete ka rapholo bao in future and then ba re when coming to documents e le rona documents e le santse o tlo di-signe bala documents tšeo gabotse before ka di-signa se ka signa ntho o sa e tsebeng mo founung ya gago go ntse o tsena di-message ba re kgotla moki um o winne boketekete mara wa tseba gore wena a seng kwa tsenela any competition tlogela go kgotla dilo tšeo ke ka mokgwa ba le scamang ka gona wa tseba gore wena a se o di selo mare message wa tla ba re um order ya gago re e reserve-ile re swantše re e tliše but o swantše o patale this amount gore kgone go deliver order ya gago mare you know very well gore wena a se odi selo wena wa thoma wa kgotla mola um ba re patela wena wa thoma o tsena di-internet banking wa patela wa patela batho ba le ba utswa tšhelete ya gago after that payment o tla bona next time o tlo kgwetsa tšhelete ka moka e sepetše ba itšere ka moka so a re protecting dilo tša rena ditšhelete tša rena tše re di berekelang ga boima re se ke ra dumela batho bangwe ba re scammer

that is why a sa o fe attention maybe go na ntho e le gore ya mo tshwenya mo pelong wa tsaya ka selo se tse se o tshwenya mo pelong ya gago goba mo monaganong wa gago ga o kgone le o concentrate le go dutse le motho mongwe a bolela o ile ga o mokwe because wena o tshwenyegile and that person o le mongwe o tlo bona ka gore wena ga o mo fe attention mola a sa tse gore wena o tshwenyegile so ya banthela gore go e na le mathata o se ka tša mathata wa bjaka mo pelong bolela le molekane wa gago a tse gore na go diragala eng ka raphelo ba gago then a ka kgona go thuša ka maele and ka nako nngwe le ka e le gore this other person a ka se kgone go thuša ka maele mare the minute o mmotša mathata a gago wa imologa Once fela o imologa, and then di positive thoughts di thoma go tla, le mangwele a gagwe ba thoma go tla mo go wena. Ge ba bolela wa ba kwa, ba kgona go fa direction ya gore, no, dira one, two, three, this problem o ka e solva sol, sol, sol, so. Goba ba re wena ba re, yes, ra e bona problem, and a se problem ye e le gore o ka e solva ka sepiti, sepiti. Maybe it's a financial problem. Mare ba re wena ba re eh but eh o swanetše o focuse. O o se ka nagana too much ka yona ka tsela e le gore e go kweša pelo bohloko. O tlo tšwa ka gare ga sona sekoloto seke. Maybe ke sekoloto. O tlo tšwa ka gare ga sona. Se patele ka lethabo. O se ka se patela eh o tshwenyegile mo moyeng. Maybe o rekile koloi and then dilo ga di hlakane. ga o kgone go manage go patela koloi yeke dilo di boima goba o seno fetsa go patela o šala o sena selo and then ya go stressa ene o sale kgole le go e fetša o sa emetše ke three more years so wena o nagana ka yona sekoloto seke o se tšona na gore ke tlo ba kae for three years. 36 months ke tla ba ke le kae mara then ntho e thoma o tshwenya mo pelong wa bona gore o šala o fitlha 36 months yela o swantse o fetše patela sekoloto se o tla ba o tshwere ke bolwetse ba pelo o tla ba o tshwere ke di-high blood o tla ba o bethile ke di-stress tše dintšhi o tla ba o setse o naganne le o ke polaya mare ba re wena ba re ntho ya se ntho e le gore o ka e fetša ka sepitinyana ka kala gore tšhelete ye nyakegang ga o na yona in cash mara amogela sekoloto seke nagana ka dilo tše di botse tše e le gore koloi ke o thuša ka tšona and then nagana rona what's the reason ya rona why o rekile koloi eke gore kgone go dira one two three so concentrate mo lentse gore at least i'm able to do one two three i'm happy on the other side and then ge o le happy ka ntho ene o e patelang ka bohloko and then le go e o patela ga o sa feel ka gore o e patela bohloko o tlo no kgwetše le gore um wa tseba gore yes i need to pay it because i want this thing gore e be yaka ya ka ke nnoši full time so ke dilo tšelo di tlo diragana this week and then go batho ba e le gore le rata di-poetry le rata art um ke be ke botse eneke ya go bontšha um bokgwari ba gago go ba bangwe well a re kgone go opela nna o tshwana le a kgone go opela ga se na sekgwari ka bopeleng ke na le shaedi mara ke rata music ke, ke, ke rata go theeletša motho a se tša opela batho ba kgona go opela kudu-kudu ke rata go ba theeletša o gotše nako ngwe ebile ke ipotšha ke re why modimo a sa mphe this gift ke nagane ke re ge nkabe ke kgona go opela ke be ke tla phela ke opela ke be ke tla dirang ke be ke tla dirang well ga ke kgone go opela it's okay ga ke na this gift ke na le di-gift tše dingwe tše di itseng it's okay Let me, e re ke tšwele pele ke theeletše batho ba ba kgona go opela. Ka re motho ke mo theeletše a opela ka, ka lentšu le le bose le Modimo mo file lona, ke a thaba. And then on the other side, lebelela rona, wena talent ya gago ke e feng? Le wena talente ya gago go ntše o e tšweletša mo bathong ba bangwe, gona batho ba e le gore ba e rata, wa ba thabiša. Maybe talente ya gago ke ya go advisa batho ka something. Tšwela pele, ka re o, o gare o aga malapa ka talente ya gago. O gare o protecta batho ba bangwe ka talente ya gago. O dira gore motho a tshwentše ke tša lefase, a ena le mathata a ditšhelete, mathata a di-relationship, ba, mara the minute a theeletša talente ele ya gago goba a e lebelela, a e tlhalela, motho ola wa lebala ka mathata a gage. Mathata a gage a sepela ka moka, a šala a thabile. Wena ke eng ntho ele gore ke talente ya gago? E tšweletše talente ya gago, o thuše batho ba bang ka yona. O tšwele pele ka go theeletša ditalente tšela e leng gore batho ba bangwe ba na le tšona, wena ga o na tšona. Mara ka ditalente tšela tša bona tšela, wena o šala o thabile. Matisa a gago ka mokana ona a phatlalala. O šala o thabile. Ka baka la gore why re swantše re thabe re le batho? Ge re thabile, pelo tša rena di kgotsofetše. Re kgona go attracta tšhelete. Re kgona go connecta le the universe. Ra kgona go attracta mahlatse le mahlogonolo. Dimpho tša rena tša go tšwa go mangilweng a rena, tša go tšwa go Modimo, tša go tšwa go the universe, di protected. Baloyi ga ba kgone go di utswa because rena re thabile. Mare the minute re se re thabe, re thoma go balabala, re thoma go tshwara ke di-stress, automatically those blessings baloyi go easy for bona gore ba di tšee because they are not protected. Re thoma go attracta eng? Di-bad luck. okay guys ke yona reading ya rena ya this week ke a tshepa gore e tla bolela le lena and ke a tshepa gore le tla kuthuta se seng from this uh, reading a re kopanang gape bekeng e latelago ke a leboga thekosa